וואס טוט זיך אויף יום טוב? זאג איך, דו ווייסט וואס פאר מענטשן ברענגען מיר און איך האב, טאקע טאקע יא, מורא'דיג! מאמע אפשר קען איך דיך אהיים ברענגען? דאס איז כיבוד אב ואם, מען טאר נישט קרעכצן צו עלטערן. האב איך, אינגערמאן האט חתונה געהאט און ער קומט אהיים וואס טוט זיך? און וואס איז מיט שלום בית? יא איך ווייס שוין, מיין ווייב האט געבלאזן. דו ווייסט דא גייט זיין א גט? דא גייט זיין א גט ווייל די עלטערן אז זיי הערן אז די זון קרעכצט אז די ווייב בלאזט אדער די טאכטער קומט און די טאכטער טוט אה איך האב נישט געקויפט מיין מאן קומט נישט אהיים צייט קומט נישט אהיים צייטליך איי דו טאטע דו קומסט דאך אויך נישט אהיים צייטליך אבער אזוי איז עס מען הערט א קרעכץ מען מישט זיך אריין דא גייט ווערן דא גייט ווערן אויס שטוב עלטערן דארף מען מרא שיט אייביג זאגן פאר אינגעלייט וואס שטייט אין די תורה על כן יעזוב אדם את אביו ואמו ודבק באשתו והוי לבשר אחד, האט א פסוק אין די תורה, א מענטש זאל אפלאזן א טאטע און מאמע ווען ער האט חתונה? וויאזוי קען מען זאגן פאר א מענטש לאז אפ טאטע און מאמע? דאך א מצוות עשה דאורייתא, כבד את אביך ואת אמך. יעדע שבע ברכות וואס איז געווען אין ישיבה, פאר ש י געקומען, האט ער געזאגט די זעלבע תורה. ווי קען מען זאגן פאר א חתן כלה, לאטס אפ די עלטערען, גייטס לעבטס א לעבן, על כן יעזוב אדם את אביו ואמו, איך האב מצוה זעצן די רייזע, קבר די סביכה ווען ס'מעכל, וועגן מיין ראש זאגן חס ושלום אפלאזן טאטע מאמע, מ'דארף אהיים רופן טאטע מאמע, מ'דארף העלפן טאטע מאמע, ס'קומט צו קרעכצן, אריינמישן אין א לעבן, קענסט דיך יא א עצה, געסט דיך נישט א עצה, יעדע פאר פאלק, יעדע קאפל, ווילאנג ס'סעטלט זיך, ווילאנג ס'איז זיך מסדר, נעמט צייט, מ'דארף ארבעטן אויף דעם, נישטא קיין זאך דא בזה העולם וואס זאל אנקומען פאר א מענטש גרינג. זאלסטו האבן די בעסטע שידוך, זאלסטו האבן די בעסטע ווייב, זאל די ווייב האבן די בעסטע מאן, מען דארף אריינלייגן כוחות, מען דארף שלינגען, מען דארף האבן סבלנות, כדי צו קענען מצליח זיין צו האבן א גוטע לעבן, דו הערסט אינגערמאן? מען דארף אריינלייגן כח צו בויען א שטוב, אסאך תפילה, אסאך טרערן, און אסאך שכל, מען דארף בעטן דעם אייבערשטן, עס קומט שוין מן העזר, אתה חונן לאדם דעת. הייליגער באשעפער דו געסט שכל פאר מענטשן, און מלמד לאנוש בינה, דו געסט פארשטאנד פאר מענטשן, געב מיר אביסל שכל, חנני מעיד חכמה, געב מיר אביסל שכל איך זאל וויסן וויאזוי אומצוגיין דא אויף די וועלט, האסט מיך אראפגעשיקט דא אויף די וועלט, איך דארף שכל, איך ווייס נישט ווי צו רעדן צו מענטשן, איך ווייס נישט ווי צו בויען א שטוב, איך ווער פארלוירן פון יעדע קלייניקייט, איך ווער פארלוירן פון יעדע קלייניקייט, איך ווער אומגעדולדיג פון יעדע זאך וואס גייט מיר נישט אזוי ווי איך וויל. בעטן דעם אייבערשטן, און מען בעט די אייבערשטער און מען לייגט אריין סבלנות אין לעבן, און מען בעט דעם אייבערשטן אז מען זאל האבן א געשמאק אינדערהיים, מען זאל האבן א חן אינדערהיים, אה, דער אייבערשטער קומט אין שטוב, דער אייבערשטער איז דער שטוב, איז א מחיה דא אלע טעמים אינדערהיים, אבער עלטערן? אלעס פיין, טאטע שכח פאר מיין לעבן, מאמע שכח פאר מיין לעבן, שכח פאר דיין וואוילע ווייב וואס דו האסט מיר געפיקט, זיי האבן זיך א פרוי, שכח פאר דיין וואוילע מאן האסט מיר אויסדערוועלט. נאר שכוח, אה, איך גיי שטרוי, אה, איך קען זיך נישט אן עצה געבן, איך גיי זוכן א ערליכע איד, איך גיי זוכן א חבר, אפשר איינער האט עפעס א עצה פאר מיר, עלטערן לייג אין די זייט, עלטערן האבן נישט קיין כח, עלטערן האבן גענוג ארבעט פאר א קינד, עלטערן האבן גענוג ארבעט פאר א קינד. עס איז נישט גוט צו קרעכצן, עס איז נישט גוט צו קרעכצן, אבער פאר וועם דארף מען קרעכצן מעכי? צום אייבערשטן, מען שרייט צום אייבערשטן, רבונו של עולם העלף מיך, נעם מיך ארויס פון מיין בלאטע, נעם מיך ארויס פון מיין צער, נעם מיך ארויס פון מיין יסורים, העלף מיך איך דארף א ישועה.